Här President, zu Lëtzebuerg verdénge Fraen am Privatsecteur am Duerchschnëtt nach ëmmer 5,5 Prozent manner wéi Männer. Frae sinn zu Lëtzebuerg och ëmmer méi vun Deelzäitaarbecht betraff wéi Männer, bäi Frae sinn et 34 Prozent, bäi Männer 6 Prozent, entweeder gewollt oder duerch hir familiär Obligatiounen, dat hunn zumindest 58 Prozent vun de Fraen uginn. Jo, an dat ass eng Konklusioun, déi doraus een zéie kann, Fraen investéieren och haut hei am Land nach ëmmer méi Zäit an d'Haus an Erzéiungsaarbecht wéi Männer. Zu Lëtzebuerg riskéieren d'Fraen am meeschten an d'Aarmut ze rëtschen, ob am Pensiounsalter, well se dacks hir Aarbecht zäitweileg opginn hunn, fir sech ëm d'Kanner an de Stot ze këmmeren, oder awer virun allem, an dat ass ganz bedenklech, wa se elengerzéiend sinn. Och d'Ëmklasséierung an d'Steierklass I no enger Scheedung oder engem Stierffall stellt besonnesch Fraen viru finanziell Problemer. An da si Fraen zu Lëtzebuerg zwar an der Moyenne méi diploméiert wéi Männer, awer manner staark op Verantwortungsposten oder och an der universitärer Recherche vertrueden, wou Fraen mol net e Véirels vun de Chercheuren oder Chercheusen an deem Fall ausmaachen. Dat ass d'Resultat vun enger Liser-Etüd. Här President, dat sinn déi Chantieren, op deene verstäerkt muss geschafft ginn am Kader vum nationale Frae-Männer-Gläichstellungsplang. Et muss awer, menge mär, op zwou Fronte gläichzäiteg geschafft ginn. Engersäits muss mer eng Verännerung an de Käpp ervirbréngen, wou sech Gender-Stereotyppen iwwer Joerzéngten ewech verankert hunn a bis haut nach ëmmer wierken. Wéi d'Inneministesch virun enger Woch de Budget vum Intérieur an der Chamberkommissioun presentéiert huet, do war si ugekënnegt hei an dësem héijen Haus mat Échanges de vues avec Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Do gesäit een, D'Madame Bouferding ass elo, souwäit ech kucke kann, déi éischt Inneministerin hei am Land. A wéi wäit sech esou Gepflogenheete weider weider verpflanzen, ouni dat awer emol a Fro ze stellen? Anerersäits, also nieft deene Gender-Stereotypen, déi mer am Kapp hunn, mengen ech, musse mer och op déi sozial Strukturen an eise Wirtschaftssystem verännerend awierken, wa mer de Problem vun den Ongläichheete wëllen un der Wuerzel paken an net nëmmen iwwerflächlech behandelen. Här President, mir brauche Formatiounen, fir op Gender-Inegalitéiten opmierksam ze maachen, a mir brauchen och Quotereegelungen, fir de Fraen ze hëlfen, sech do ze imposéieren, wou Männer si net duerchloossen, ob dat elo bewosst oder onbewosst ass. Ech denken hei un Verantwortungsposten a Betriber, Gremien, an Institutiounen. Déi Formatiounen mussen an de Schoulprogramm agebonne ginn an och schonn am Beräich vun der Éducation informelle stattfannen. De Bilan vum leschte Frae-Männer-Gläichheets-Gläichstellungsplang ass an där Hinsicht relativ kritesch, wat d'Formatioun ubelaangt. D'Objektiver waren a si grouss an d'Ëmsetzung vun de Formatiounen op deene verschiddenen Niveauen an de Ministèren war awer anscheinend grad net gradesou einfach. Mee virun allem brauche mer och e. Ëmdenken an der Politik. Viru knapp zwee Joer hu mer hei an der Chamber e Gesetz gestëmmt, dat 40 Prozent Geschlechterquot bei Chamber an Europawalen agefouert huet, an dat sech och all Parteie gehalen haten. Mee trotz deene bal paritéitesche Lëschten hu mer misse feststellen, an d'Madame Bernard ass virdrun och zu Recht drop agaangen, datt just e Véierel vun den Deputéierten heibanne Frae sinn. Direkt gewielt waren et der souguer just e Fënneftel. An dat ass, mengen ech, e gutt Beispill, fir z'illustréieren, datt eng Quot alleng net en Allheelmëttel ass, mee en Instrument, e Mëttel zum Zweck. Well vill méi wichteg ass et, déi Quot mat Liewen ze fëllen. Well dee Ratio, ee fënnef weiblech Deputéierten, entsprécht och zimlech exakt dem Verhältnis zu hire Medienoptrëtter an der Wahlcampagne. Wann also d'Parteien decidéieren, trotz, Quot, 80 Prozent Männer an d'Debatten ze schécken, jo da brauch ee sech och net ze wonneren, datt 80 Prozent Männer an d'Chamber gewielt ginn. Déi eenzeg positiv Ausnam an deem heite Beräich, déi och an de Medienoptrëtter novollzéibar versicht hunn, d'Paritéit anzehalen, dat waren déi Gréng an dat waren och déi Lénk. Här President, Formatiounen, Gender Mainstreaming, Gender Budgeting, Quotereglementatioune si wichteg, mee d'Bestriewungen no materielle Bedingungen, déi d'Egalitéit tëschent Männer a Fraen iwwerhaapt kënne méiglech maachen, sinn an eisen Aen onabdinglech. Well wéi soll eng Fra hire gewalttätege Conjoint verloossen, wa si keng Pai huet oder och net d'Aussiicht huet op eng abordabel Wunneng. Wéi soll eng alengerzéiend Fra eng Aarbecht fannen a sech gläichzäiteg ëm d'Kanner këmmeren, wa si dezentral wunnt, keen Auto huet, schlecht un den ëffentlechen Transport ugeschloss ass an och net vun ëffentlech gratis Crèchen an hirem Ëmfeld profitéiere kann? Wéi solle Mann a Fra sech gläichzäiteg a gläichwäerteg ëm d'Kanner këmmeren, wa si allen zwee musse 40 Stonne schaffe goen, fir iwwer D'Ronnen ze kommen. Dat si Froen, déi weisen, datt et och do op deem Niveau nach e wäite Wee ass zu wierklecher Geschlechtergläichheet. An et ginn awer eiser Meenung no pertinent Äntwerten op déi Froen. Et geet ëm eng strukturell Aarbechtszäitverkierzung, déi et souwuel Männer wéi och Frae géif erlaben, Beruff a Privatliewen méi enk zesummenzekréien an gemeinsam och méi Zäit mat de Kanner ze verbréngen. Et geet och drëm, de Mindestloun substanziell an d'Lut ze setzen. Et giff och bedeiten, datt mer méi missten ëffentlech bauen an domadder och den Zougang zu Wunnenge fir jiddwereen, awer natierlech och fir Fraen, ze erliichteren. An mer mengen och, datt d'Aféierung vun engem eenheetleche Steierbarème géing Allengerzéiender méi gerecht. besteieren. An Entreprisen, déi de Prinzip gläich Aarbecht bäi gläicher Aarbecht, gläich Pai, déi deen net respektéieren, musse mengen ech och konsequent sanktionéiert ginn. Mir hunn och do e Gesetz viru kuerzem votéiert. An der Kommissioun hat ech nogefrot, wat do d'Reaktioune wier. Et sinn der bis elo anscheinend nach keng. wierklech Plaintë ragaangen, mee ech mengen, datt och do d'ITM, déi souwisou scho ganz staark a ville Beräicher gefuerdert ass a gläichzäiteg ënnerbesat ass, datt een dat muss weiderhi am A behalen. Här President, ech mengen, datt, Zil net eleng doranner ka bestoen, fir méi Fraen a Verwaltungsréit vu Betriber ze bréngen, déi un der Bourse cotéiert ginn, wann et just dorëms geet, datt si d'Roll vun de braven Zaldoten an deem System iwwerhuele sollen. Et ass eng Ongerechtegkeet, datt do méi Männer vertruede si wéi Fraen, mee et ginn och Ongerechtegkeeten, déi iwwer d'Geschlechterausernaanersetzungen erausginn, Ongerechtegkeeten, déi entstoe kënnen, wa Fraen aner Fraen diskriminéieren. Dat ass net solidaresch. A just d'Businessfrae stäerken ass net eis Vue vu Feminismus. Mir stinn och op der Säit vun deene Fraen, déi et an eiser Gesellschaft net esou gutt geet, an hoffen, datt sech aner Fraen a Männer mat hinne solidariséieren. An och do si mer nach net um Enn ukomm. Wa mer elo endlech géife legiferéieren, fir Kloerheet ze schafen, datt no zéng Joer Aarbecht dës Aarbecht och als qualifizéiert Aarbecht unerkannt a renuméréiert gëtt, da wiere mer schonn e grousst Stéck weider. Der wësst, ech spillen op d'Situatioun vum Botzsecteur un, wou am Moment d'Patronat sech vehement dergéint wiert, déi Qualifikatioun unzëerkennen, a wou just de Wee iwwert d'Geriichter geet an do och nach, well d'Legislatioun net kloer ass, ënnerschiddlech Interpretatioune méiglech sinn. Dat ass e Beräich, wou mär mengen, datt nach vill Sputt no uewen ass a wou et och wierklech eng konkret Hëllefmoossnam fir eng ganz Rëtsch Leit géif duerstellen.